Малтааны сирэ былыргыттан киһи-сүөһү олохсуйбут дойдута. Чугас-чугас сытар алаастарга билигин өтөхтөр, кубарыйбыт сэргэлэр, иҥнэри түспүт баҕаналар хаһан эмэ охсуллан ааһар дьону кэтэспиттии хороһон тураахтыыллар. Манна Малтааныга хас хардыы сир устуоруйа кэрэһитэ. Бу сир ааспыт кэм дуораанын

Ааспыт сайын биһиги иккистээн Малтааны алаастарынан айаҥҥа сырыттыбыт. Хаҥалас телевидениетин үлэһиттэрэ, Саха сирэ хаһыат суруналыыһа Гаврил Андросов Нөмүгү орто оскуолатын кытта кыттыһан, маннык экспедициялэргэ сылдьыбыппыт иккис сыла. Салайааччыбыт кыраайы үөрэтээччи Прокопий Романович Ноговицын. Быйылгы сырыбытыгар гражданскай сэрии устуоруйатыгар сыһыаннааҕы көрдөөтүбүт. Бутуурдаах, санаах-суһуулаах хабыр дьыллар бэлиэлэрин ирдэстибит. Ол түмүгэр гражданскай сэрии чахчыларын үөрэтиинэн үлүһүйэр Саха сирэ хаһыат үлэһитэ Гаврил Андросов эппитинии, урут билбэтэх атын малтааныны көрдүбүт. Сүрүн сорукпутунан Хойуоҕай диэн алааска Кэлэҕэ Дмитриев диэн аатынан биллэр үрүҥнэр биир хамандьыырдарын өлөрбүт сирдэрин көрдөөһүн буолар. Кэлин кэмҥэ Кэлэҕэ Дмитриев туһунан суруйуулар, ахтыылар хаһыаттарга бэчээттэннилэр. Онон кини кимин уонна тоҕо бэйэтин дьонун илиититтэн өлбүтүн туһунан билиннэ. Кэлэҕэй Дмитриев диэн бу Хаҥалас киһитэ эбит. Үөрэх, үөрэхтээх, интеллигент уонна Тон бэйэтэ аатын курдук кэлэҕэйин иһин кэлэҕэй миитэрэ диэн ааттаммыт оннуттан гражданскай иһриигэ тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сүүрбэкки сылларга Ленинский добровольческий отряд диэн бу Дьокуускайы соҕуруу өттүттэн кимэн киирэргэ анаммыт этэрээт ротатын штабын начальнига эбит. Саха командирдарыттан бу гражданскай иһриигэ икки эрэ киһи бэйэтэрин дьоннор өлбүттэрэ курдук бу бүлүүгэ аатырбыт Конан Никииппэрэбе уонна кэлэҕэй Дмитриев. Олохтоох кырдьаҕастар Кэлэҕэй Дмитриев туһунан истэн улааппыт дьон. Малтааныттан төрүттээх Нөмүгү олохтооҕо һэтту он тохсус хаарын санныгар түһэрбит Владимир Яковлевич Волесов биһиэхэ Кэлэҕэй Дмитриевы өлөрбүт алаастара хойуоҕай ханна баарын ыйан биэрдэ. ампаардардаах этэ икки-үс бурдук сыһыары сутуллуо уонна хайаан да көрөргүт буолуо онно били Дмитриев Кэлэҕэй Дмитриев диэни ытан өлөрбүттэр этэ ол ампаарга иһирдэ диэки аһыллар ааннаах ол биһиги сылдьарбыт саҥана этэ ити хас сыллаахха биэһэн икки-үс сыллаахха уонна бу хойукка дылы киирэр такха көрдөрөр этим оҕолорго Онно үрдүк этэ кэм. Билигин Аллахайын олох аллара түһэн хаалбыт. Төннөн да хамарабы маннык дальше барабыт бу. Мүгэллибит. Матыһаннар уохтурбу бар, маны туораатыбыт. Мун төннө кэлем 2 километр барамара мунука кииребит. Мана маттах малы дальше баран хаалабыт. Хойуойга айаммыт иккис күнүгэр кэллибит. Манна хас да ампаар кэккэлэһэ турар. Онон биһиги чопчу кэлэҕэ Дмитриев ханнык дьиэҕэ өлөрүллүбүтүн быһаарыахтаахпыт.

ампаардары барларын кэрийдибит маныаха кырдьаҕаспыт кэпсээнэ улаханнык көмөлөстө да бу өттүгэр холобура ампаарга бурдук киирэр буолла онно киирдэххинэ билиигэ орон баар кэтит соҕус орон бачча кэтиттээх быһылаах онно Титилиги уоран оҥоһуллубут дуу или маннык маһы хаптаһыны тэлгээбит дуу ол ороҥҥо һыппыт үһү бу һиҥигэс биллигэр дылы һыгынньах ол һытан һыттаҕына ааны тэлэйэ һам баран брат бэрин диэбиттэр икки киһи итиэннэ аан боруогар буду тобук ытык киирбэккэлэр эрэ бу өттүлэрин тобуктаам аан буруоҕар бурдук чохчойон олорон иккиэн утууһубуппар паркыннан ааспыттар онно «Э, бырааттар туох буоллугут диэн баран манна маузера ыйанан турбут ампаар эккинигэр били сытар сирин үрдүгэр ону буду ылаары бурдук даллайан эрдэҕинэ ол ыппыттар аан бу кэтэҕэр дьахтар иистэн олорбут ойоҕо дуу туо да иилэ хантан эрэ үчүгэй кыраһыаба дьахталлары туттаран ыҥыртаран аҕалан илдьэ олорор идэлээх эбитэ үһү ол ол дьахтары олорбут ол дьоннор таһырдьа били ытаат да элэс гынан аҕалтар таһырдьа дьахтар сүүрэн таххан хаһыытаабыт, хаһыты-хаһыты иһирбит. Онно бу өттүгэр ол дьон кэпсииллэр. Бу өттүгэр улахан маҕайы саха балаҕана баара үһү бу Дэйлин өттүгэр. Онно салдааттар бөҕөлөр сыталлар үһү. Дьэ олор Сысан таххыбыттар бары хааллан тута сылдьаллар үһү. Ким да билбэтэх. Оттон кими да булан ылбатах. Аты бэйэтин дьонноро өлөрбүт. Ол дьахтартан ыйыта сатаабыттар да малыгыр. Кими да билбэппэ, киһи барыта биир Уонна ол аан кэчэҕэр көрбөтөҕө да буолуо баҕар. Аан иһирдьэ аһыллар, ону хаххалана бу өттүгэр анньан тураннар ол паркыннаран баран дьоҥҥо тахханнар буккулла ааспыттар. Арыллар эбиттэр. Онон иһигэр арыллар ааннаах ампаары көрдүүбүт. Икки маннык ампаар баар эбит. Онтон хайатыгар диэн чопчулуохтаахпыт. Ороҥҥо сыппыт киһини ыппыт буоллахтарына, буулдьаларын суола ампаар эркинигэр хаалбыт буолуохтаах.

Мутуку-мутуку саайбыттар дии. Иккис ампаараана эмиэ иһир дьаһаллар Ол кэннигэр мас орон сорҕото ордон хаалбыт. Кэлэҕэй Дмитриев бороҥҥо сыппыт буоллаҕына, буулдьа суола хайаан да баар буолуохтаах. Эмискэ Гаврил Андросов буллум диэн саҥа аллайар. Дьэ түспүт сирэ ити баар диэн. Хабаҕаланар. Быһаанан ыла сатаабыттар, будетын ылбыттар быһыылаах. Михайлов кэнэн хайаҕа булаадыт. Аны били туох чем версия бар дии. Бердянканы булахтанна Бердянканы ботуруунун куталларыгар туох хас би үчөйдүк ытар киһи барда ту знактаа бит өзі. Тугар хибинеһигер. Онтон бу киһини буола бэйэтин дьоно бу ампаарга диэхтэҕинэ ыппыттара диэн буолар ону туох диэн бу кини тугун от саҕана дьонун этэрээтин кыттарыы да буолбун кэннэ ыспакка тимир дисциплина туда сылдьыбыт эбит ол иһин этэрээтэ кинини ытан бараннар бу куоппут бу сон бэйэлэрэ чугуйбуттар эбит ону чин бу кини өлөрбүттэрин чинчийэ ким кэлэһэ Сэмэн Михайлов кэлэн Бу этэрээт дьонун эһигини буруйдаабаппыт бары диэҕитигэр тарҕаһыҥ диэн ыыталаан кэбиспит эбит. Кэлэҕэй Дмитриевы ити курдук бэйэтин дьоно ытан өлөрбүттэрэ. Кэлэҕэй Дмитриев кытаанах майгылаах дьонугар олус ирдэбиллээх киһи быһыытынан биллэрэ. Төһө да хотторбуттара билиннэр кини бэринэр санаата суоҕа. Онтон ити кэмҥэ саҥа былаас кыаҕыран испитэ, утарылаһыы инникитэ кэскилэ суоҕа биллибитэ. Ол иһин Дмитриевы саҥа былааска бэринэр кыаҕы биэрбэтин иһин куомуннаһан өлөрбүттэрэ. Торҕону оҕонньоро Хөрүөкү Ылдьаа диэн, Ылдьаа Иванович диэн чыычаах оҕонньор диэн бу хойу дэлбитэ манна киирэн. Ол оҕонньор хааннан ыппат, таах наарыһынай, кынаттаах хуругу таһар. Хурук таһыгар кынат оҥороллор үһү уонна дьаманы түргэнник тиэрдэ оҕус. Бааттаах киһиэхэ диэн биэрэн ол Чымаадай диэн таҥара дьиэтигэр сонтон үс биэрэстэһир. Донно быыһыннара ыраат үрдүгэр түһэн, хурук хуруйан биэрбиттэр. Онно нуучча олорор үһү, тойонноро. Эмиэ ол командир ырааннынан ду, командир үрдэ бүтэ ду. Ол нуучча ылан ааҕан баран, чэ бара тур, мин билигин тиийиэм диэбит. Оо мунньахтыыбыт кэл диэбиттэр. мунньахтаары да киһилэрэ кэлбэт да кэлбэккэ онтон иккиһин ыыппыттар били оҕонньору это оҕонньор онно эдэр бөҕө саха дойдугар түһэр да эмиэ дэс куртуйахтатан тиийэн киһитэ эппиттэр барбыта дии куораттаата быһыылаах диэбиттэр туох баар докумуоннарын ырдан баран куоракка бараат Дьоҕо киирэн докумуонун туттарбыт үһү. Ол били туох баар испииһэктэрин бүтүннүүтүн. Дьону мунньахтаан бараннар дьабары ыһыллаҥҥыттар. Намнан Нам диэкки барбыттар, илин тыалар илин диэкки барбыттар. Кэлэҕэ Дмитриевы бастаан Малтааныга Мунуга алааска көмпүттэрэ. Онтон кэлин хостоон ылан киин сиргэ көһөрбүттэрэ. Билиҥҥитэ Өктөм Чапаевын аттыгар уҥуоҕа баара. Чапаев диэн баар дии Өктөмҥө. Ити арыый уһуктата итиннэ олохтоох баай киһи куоракка атыыһыттыыр игинниир киһи битэ ол кэлэҕэй киһи. Ол киһини дэ манна киллэ итиннэ ити бэс баар этэ. Ыһыахтыыр сирдэр Өктөмнөр ыһыахтыыр. ол бөттүгэр көмүллэ сытар уҥуоҕа баар дииллэр этэ бу хойукка дылы ону бу бу хойут хойут дьэ сүүрбэччэ сыллаахха дуу ханнык дуу такханнар уматан ааспыттар диэбиттэрэ ону биир бостуук икки киһи дуу сүүрдэн кэлбиттэр били киһи уон уот сиэн эрэрин көрөннөр ону буолгалаах дьоннор тохтотон баран төннүҥ баран Төттөрү үүттэлэҥэ. Волгалаах ол куораттан таххан умаппыттар эбит. Хоруйан этэн коммунистары маттылар ини. Ол били мандьыыт киһитэ киэргэллээх, наһарайдаах, кырааска эҥин бөҕө эбитэ үһү. Дьон уҥуоҕуттан оһуобай баай киһи буоллаҕа онон үчүгэйдик харайбыттара булуол ити курдук кэлэҕэй дмитриев тутуспут идиэйэлэрин иһин бэйэтин дьонуттан уонна утарбыт сэбиэскэй былааһыттан улахан иэстэбилгэ тиксибитэ бэйэтэ ротатын командирын нуучча писерин бу сахаларга кытаанахтык сыһыаннаһар сахалары сэниир диэн ыттаран кэбиспит оннуттан осина бу нуучча эписедерэ наһаллылар диэн карабиника капка үҥсүү түһэрэн хорох нуучча эписедерэ төттөрү куоппуттар уонна бу наһаллыларын уодьугуннаппыт киһи быһыытынан биллэр онуттан бу бэйэтэ киһи быһыытынан историческая личность быһыытынан араха михаил артемьевкайын балайда чугас иди идиэйинэй үрүҥ уоннаттан кытаана ханаалаах киһи Бу курдук хойуоҕай алаас иччитэхсийбит дьиэлэрэ ааспыт кэм биир кистэлэҥин биһиэхэ арыйдылар. Бу хойуоҕай алааска икки улахан сэргэ турар. Мааны Сиидэркэ диэн киһи дьиэтин тэлгэһэтигэр тураллара. Малтааныга хаамай улахан баараҕай эргэлэр булаллар. Ол иһин манна киһи сөбүлээн бу да эргэни эргэлэри көрө кэлиэн сөп. Онтон кыраайы үөрэтээччи Николай Егорович Соловьев кинигэтигэр бу сэргэлэр тустарынан маннык суруллубут. Ксенофонтовщина диэн ааттанар хамсааһын кыттыылаахтара лаппаҕар төбөлөөх Киһи кустаҕына даҕаны илиитэ тиксиспэт дииттэринэн үс сэргэни туруорбуттарыттан иккитэ билигин да турар. Кырдьаҕастар кэпсииллэринэн, конфедералистар мантан бэринэн куоракка киирбиттэр. Онон бу сэргэлэр конфедералистар хамсааһыннарыгар сыһыаннаах бэлиэлэр. Бу курдук сэргэлэр хас алаас өтөх аайы ордон тураллар. Аттыларыгар баар тутуулар эмэхсийэн, сүтэн, симэлийэн хаалбыттар. Оттон сэргэлэр алгыстаах тыл күүһүнэн былыргы алаас иччилэрэ буолан тураллар. Кинилэр ааспыт кэм кистэлэҥнэрин билэллэр. Бу курдук хас алаас аайы биһиги устуоруйабыт сорҕото саһан сытар.